it-taqtija tal-abort e, e, isa qed tiżvolġi wkoll fuq żewġ binari oħrajn, ġeneralment isa għandek l-iskola tal-liberalizmu u skola tal-konservattivi. Nifhem li hemm uħud li huma liberali ħafna pal pereżempju Peppi huwa probabbli wieħed mill-iktar nies liberali li naf, imma mbagħad fuq fuq l-abort tkun konservattiv, però mod ġenerali, e, ġeneralment li nies li jkunu konservattivi, partikolarment meta jkollhom sfumaturi reliġjużi fil-filosofija tagħhom, mhm. ikunu ehm, iktar iktar ġeneralment kontra l-abort. E, u allura jisu hemm dik it-taqtija bej il-liberalizmu ta' Roma anka fuq il-medja soċjali spiex ta' fuq il-liberalizmu tiegħek bla. Jiġifieri, hemm ukoll din isa l-battalja għaddejja. U fil-fatt żewġ punti nixtieq nagħmel dwar di one i li minn fejet mill-lottika tiegħi il-liberalizmu Eh, hemm ċertu affarijiet fih, partikolarment fil-liberalizmu modern, insan neoliberalizmu għax dak għalija speċa huwa perverżjoni assoluta. Però mbagħad eh, nies li naħseb għandhom intenzjonijiet tajbin ħafna, eh, imma qed jiġru ċertu ideoloġija għax liberalizmu hekk jitlob speċa, imma qed jiddevorzjahom mill-eruq kif kont ħadnet ngħidha fil-fatt Ehm, tar-razzjonalità u r-razzjonalità tinforma bi xjenza, eċetera, eċetera. Allura, meta mbagħad tisma' eh, isu l-istess kwartieri ehm, jikkampanja u jadvokaw għall-abort, isek inti tuħu kollox f'pakket wieħed u jkollok isa dil-apprensjoni biex biex tingaġġa. Eh, isek isu il-messagġier jagħmel differenza ta' kif tilqa ehm, il-messaġġ jew le. Ma nafx taqbilx ma' di? Eh, ma nafx eżattament jekk fimċ dak li qed tipprova tgħid. Ġifieri inti li qed tipprova tgħid hija li jekk jekk min huwa favur l-għażla jew ejja ngħidu jisu hemm familja. U ver hemm familji ta' ħsieb. Mhm. Għaliex inti ġeneralment min huwa kontra l-abort ikun mhm. kontra pereżempju ehm, LGBT rights ukoll. Eh, eh, favur LGBT rights. Ikunu jekk huma kontra l-abort huma kontra, jiġifieri il-konservattivi, le? Sewa, sewa, sewa. So għandek huma favur il- Eh, kontra ċertu ċertu eh, kontra divorzju wkoll hemm min hemm min huwa kontra li eh, il-kontraċettivi nadvokawhom bħala soluzzjoni. Fissa qed tivvjaġġa għall-periferija estrema tal-konservativizmu. Għax ħafna drabi aħna meta niddebattu niddebattu ma' daw il-tip ta' organizzazzjonijiet. Mhm, mhm. Ġifieri naf Life Network pereżempju huma parti minn minn organizzazzjoni Ewropea li hija Agenda Europe li daw iridu jreġġu lura żminijiet eh, iktar tradizzjonali u ma kontra per eżempju li LGBT jizzewġu, jaddottaw it-tfal, u ma anka kontra meta jitkellmu fuq huma favur l-astinenza, per eżempju, qabel iż-żwieġ, iktar il-dak morali, ġifiri dawk huma fil-periferiji, vera, imma imma huma. Le, u huma dawk il-protagonisti. L-aktar voċiferi.
L-iktar voċiferi meta nitkellmu fuq l-abort ġifiri minnaħa l-oħra. Ġifiri, ovvjament, hemm Peppi, per eżempju, kif semmejt intu huwa differenti u hemm nies oħrajn. Ehm, imma ovvjament Peppi mhux konservattiv, laqas tista' tgħid li konservattiv żgur. Ehm, eh, il-mistoqsija mhm. spiex ta' one propon eh, għamilt speċjalist qarrija li għandek ehm, il-konservattivi u mhm. l-liberali u speċa il-ħsib li ma mandux ikun l-abort u aktar mhm. prevalenti ma' konservativi versus liberali mhm. just by, by virtue of their nature. Um, Pero forsi kienet naqra ta', ta kritika fuq il-proġett liberali li jina tweġġani għax inħossni parti ħafna mill-proġett liberali. Inti iktar iktar jisu dej u inti taħseb li morna l-estrem li ieħor. Eh, li hemm li hemm li hemm isterja Li għedin, li jem, li jem. Imma inti titkellem iktar fuq fuq political correct, dak li ngħidu political correctness, dak li ngħidu cancel culture, per eżempju. Ideoloġija, eżat cancel culture, mhm. għar, primarment, mill-għaliet timbet minnaw, ideoloġija li mhux ankrata ma ebda eh, razzjonalità mhm. informata minn mhm. xjenza l-istorja. L-ideoloġiji minnhom infushom mhumiex ankrati ma' xjenza. Għaliex li inti għandek id-differenza bejn teoriji u ideoloġiji. U l-ideoloġiji huma huma set of beliefs. U fil-fatt kważi dejjem tfal li għal l-ideoloġija. U beliefs minnhom infushom meta huwa twemmin. Issa ovvjament din il mhux Memx, ġifiri, mux dejjem mumiex ibbażati fuq evidenza u xjenza, ġifiri għandek ideoloġiji bbażati fuq ċertu teoriji mm. u għandek teoriji li għandhom bażi ideoloġika. Mm. Imma bħala bħala jekk niseparawhom l-ideoloġija minna nfisha it's a set of beliefs mm, li hija prescriptive għal ħajja. Allura Eh, mux dej, mandiċ ġofija li trid tkun mm. eh, eh, li tispiega jew li hija bbażata fuq iċ-xjenza jew li tkun razzjonali, ġifri kultant ma tkunx ah, razzjonali. Saħna li rridu, rridu li ħafna mill-affarijiet tagħna jiena ikunu bbażati fuq l-evidenza u fuq ix-xjenza. Eżatt. Ġifri jiena dik nemmen ħafna. Ovvjament, ovvjament. Allura ċettika wkoll fuq hekk li xi ħadd jadotta ideoloġija mingħajr ma eh, jaqsam ma' biċċiet żgħar u dan anzi I think we should move away from from daw l-ideoloġiji kbar u koll. Ah, ġviri, e- e- emmek naqblu, ġviri, u mhm. naħseb, naħseb di xorta ta' isterja, ġess sempliciment naħseb għed tamel kemm xejn mhm. dis-servizz għal min huwa ħafna iktar. Imma eh, l-isterja trid tifhimha ftit ukoll għax inti. Li nifhem fuq l-isterja, l-isterja ma twassal hemm kien tajjeb. Imma inti qed tgħidilha isterja, ma nafx għal mm. xi qed tirreferi bħala isterja. Le, per eżempju, meta jibdew jgħidu nibda nisma' affarijiet tipo l-ġerarkiji huma eh, jinnaf eh,

Mux hekk hemm. Hija wisq simplistika hekk. Eżatt, eżatt. Imma jiena li nara fiha eh, din il-ħaġa hija li trid tara wkoll minn fejn hu ġej il-bniedem u trid eh, bħala grupp ukoll hmm. kultant. Ġifieri jekk inti għandek grupp li eh, storikament u kulturalment u soċjalment bata ħafna, bata bħala grupp għaliex dejjem kien oppressat. Ovvjament li ħajkun hemm ċertu reazzjoni li ħatkun daqsxejn iktar emottiva, eja ngħidu hekk. Għaliex ovvjament e, Issa qegħdin ngħixu fi żmien fejn dawn il-gruppi jistgħu jitkellmu, fejn qabel ma setgħux jitkellmu. Allura issa actually forsi huwa l-mod kif iwasslu l-vuċi tagħhom u għad irridu nsibu bilanċ. Nifhem għalfej jagħmlu, ġifieri nifhem li bniedem li huwa muġuħ għandu din it-tendenza li jirrispondi b'mod li huwa emotiv iktar mill-razzjonali.

Issa, la darba għedin fuq il-sujġet tal-liberali tal-konservativi. Il-konservativi li ehm, jadvokaw kontra l-abort. Ehm, hemm xi ħaġa fli qed mhm. jgħidu li tajt isma' ehm, hekk għandhom raġun u għandna jekk ħan nimplementaw l-abort or just moving forward as a society. għanna natu kas għal daw l-affarijiet li qed jgħidu. Mhm. Jien iktar milli għandhom raġun, eċetera. Mhm. Ġifieri jiena nħares daqsxejn iktar lej għax mhux kwestjoni ta' raġun. Minti qed tiġġieled għal raġun. Eh, jiena qed niġġieled eh, għax ħaġa li tikkonċedi. Eżatt, eh, ġifieri inti nemmen fl-aċċess u nemmen li n-nisa m'għandhomx ikunu stigmatizzati u m'għandhomx ikollhom xejn u m'għandhomx ikunu kriminalizzati u trattati ta' kriminali. Eżatt, u inti xtieq li l-istati tik raġun is what I'm saying. U ma ma tafx int kultant isek tkun qed argumenta ma' xi ħadd u tajt istra dik dik għandu għandu għandu punt hemmhekk.
mux għax għandu punt, imma nifem minn fejn ġej, eja nejtek. Nifem minn fejn ġejn. U minn fejn ġej, għax nejt, mux neċessarjament ħaj jiġri kifet jgħidu u ma jew, ma nifem il-biza. Per eżempju, ehm, il-punt tal-vulnerabilta. Ġifiri li mm-hmm. aħna, ehm, pala soċieta għanna dal-valur li dejjem eh, inħarsu lil minu vulnerabli. Issa, minna ħata minn min hu kontra l-abort jaraw li l-embrijun u l-fetu għax Huwa jaraw bħala l-iktar persuna vulnerabbli, eh. huwa l-iktar vulnerabbli. Mela jekk inħares lejha minn dak il-lenti, jiena nifhem. Jiena nifhem. Li huma Għaliex jiena jixtiequ niġġi- jiddefendu l-vulnerabbli. Eżatt, għax jiena wkoll persuna li nid- niddefendi l-vulnerabbli. Allura ngħid eħe jekk iku jiena nemmen li dik hija l-iktar persuna vulnerabbli ukoll ħan niġġielet għaliha. Ukoll l-ewwel bdejt titkellem fuq is-simboliżmu u qed kif l-anzjan jissimbolizza l-istorja, eċċetera xie simbolizza l-fetu, xie simbolizza mm-hmm. l-abort. Mm-hmm. U din ġifrija xaħġa li kombinazzjoni kienet kidbet artiklu fuqa l-antropologa Rachel Xikluna u Malta. U qalet li, li il-fetu, ovvjament għandek l-influenza tal-Knisja Kattolika, l-ura għandek jirrapprezenta twemmin reliġjuż li aħna nemnu li tibda mill-konċepiment. Imma għandek valuri oħrajn, jissimbolizza l-familja, Jisimbolizza ehm, li tkun om, mela inti dejjem aħna ehm, trabbejna b'din b'din il- b'dan il-vju li ehm, li, li tarbija hija ehm, barka minn Alla. It-tfal huma barka minn Alla. Ehm, u li għanna nirreveruhom, mela dik qed tmur kontra, kontra dak it-tip ta', valuri. ta valuri. Allura huma forsi jibżaw li dan ifisser issa li l-familja mhux ħatibqa' importanti li kulħadd ħaj. Infatti meta tara daw il-kummenti hmm. eh, ħafna drabi meta jaħsbu fuq l-abort ma hmm. jaħsbux fuq mara miżewġa b'żewġ titfal eh, stabbli li ma toffordija xi kollha tarbija oħra hmm. li hija il-maġġoranza assoluta tal-każijiet kemm mill-esperjenza din u kemm anka mill-riċerka. Mill-esperjenza tnejdlek għax jiena sejli dal-aħħar sena naħdem b'mod volontarju ma' grupp ma' nies oħrajn fuq dan il-helpline li għandna li jċemplulna n-nies biex intuhom l-informazzjoni. Il-maġġoranza tan-nisa li jċemplu huma nisa tal-familja miżżewġin, bi tfal, familja tista' tgħid tradizzjonalment kif nifmuha, li qed ifittxu biex jagħmlu abort propju għax ma jaffordjawx jew jew mhumiex qegħdin f'pożizzjoni. Huma xi jimmaġinaw, jimmaġinaw waħda tiġri ma dak u mal ieħor ah, ah. u tritta u sexual promiscuity qed ngħidu l-valuri mm. konservattivi x'inhuma. Eh, x'bad tliet tliet tliet fili. One hija l-idea tal-qdusija tal-ħajja mhm. li inti qed speċi ġejja mir-reliġjon, però jien naħseb li hemm terġa' raġuni oħra li tinforma l-reliġjon għalfej ir-reliġjon klassifikat il-ħajja eh, tal-bniedem eh, ta' tar-rank ta' duzija spiex ta' u naħseb ġeja mill-fatt eh, u again ħan interpella lil Sonja forsi tista' tigwidana na' wkoll li l-ikbar strateġija sopravivenza tal-bniedem kienet li speċa emanċipatna mis-savana u sirna eh, l-iktar speċi dominanti, kienet il-talent tagħna bħala speċi li norganizzaw ruħna li norganizzaw ruħna fi gruppi kbar. Ehm, u ninteraġixxu b'mod elaborat mela fil-bidu bdejna eh, nkunu għaxar tirġiel, niġru wara l-mammut u għax organizzajna ruħna sew bestja ta' jien naf 20 tunnellata, irnexxielna negħlbuha. Mbagħad gradwajna għal jien naf ninaqdu fi 3 miljun ruħ ikollna għandna l-Star Spangled Banner, bandiera Amerikana u b'konsegwenza issa sirna l-Amerika. U dak il-volum ta' nies u s-sofistikazzjoni li dawk il-volum ta' nies jinteraġixxu jassigura, jiżgura Eh, id-dominanza tagħna fuq eh, kollox mill-fauna, l-flora, mm. topografija. Issa, il-fat li dik hija laqwa arma tagħna, tiddik tiddependi fuq il-prokreazzjoni. Allura naħseb hemm x'imkien fil-ġenetika tagħna li tħares lej il-ħajja bħala xi ħaġa qaddisa għax letteralment hi qed tiżgura l-ġejjieni tagħna li let we are safe, apparti li ovvjament eh, hemm l-element li ieħor li. Eh, Imma kieku di tkun universali, allura Malta biss? Le, le, naħseb eh, naħseb li r-reluttanza naħseb li biżmien Eh, Nasib il-reluttanza dejjem kienet hemm, ġviri ħadd ma mhm. toġbu. Jiena ma nistax nimmaġna. Le, ma jekk għandna binawa mal-abort, mhm. speċi ta' dal-istint, eċċetra li qed tgħid inti. Jekk ngħid x'informa lil kattoliċi. Ġiri, eh. it-twemmin kattoliku lil ħajja qaddisa. Il-twemmin kattoliku lil ħajja tibda mill-konċepiment mhuwiex antik daqshekk lanqas, jiġifieri mhux mill-bidu, mhux mill-bidu, jiġifieri forma fi żmienijiet medjevali, jiġifieri ma kien ma kinitx issue di tal-abort ġol-knisja, jiġifieri fi żmien Kristu sa jiena m'iniex teologa jew eċċetera.
Imma imma kien hemm żmien fejn kien hemm diskussjonijiet fuq il- il-valur tal-ħajja mhm. qabel għaw tal-fetu ah. u kien fi żmien middle ages, eh, ġifiri 15, 16 century. Jien minix najt li ma nizviluppawx il-fakulta razzjonali li mhm. xuħut minn jizviluppaw il-fakulta razzjonali u dik dik il-knee-jerk eh, reaction eh, evoluzjonarja, mhm. speċa nitraxxenduha. Però naħseb li l-ideoloġija li, li tajt l-konservativi li eh, isma il-ħajja hija sagra, mhm. anka eh, naħseb ġeja xidewja eh, evoluzzjonarja minn daw. Issa il-problema li, li din kienet vera zminilu li mhm. aħna għanna bżon dal-volumi ta' nies, illum il-ġurnata minn jgħajlek men qegħdin 7 biljuni, Qegħdin iżżejjed u m'għandniex tipo possiblijiet counterproductive li qed ikollna iktar babies, ovvjament mhux. Infatti dak David Attenborough f'dak id-dokumentarju qal li l-unika mod kif nistgħu nreġġgħu lura il-fatt li l-species tagħna ħadd ispiċċa hija billi Eh, nedukaw, specialment fuq in-nisa, mhm. tkellem fuq gender equality, biex ma jkoll, specialment f'pajjiż fejn għadhom ikollhom ħafna tfal, ma jkollniex daqshekk tfal biex naqsu għall-popolazzjoni, għax ma nix riżorsi biżejjed jekk ħatibqa' tiżdied.